דער אייזישער ברוך וויל סמאכן וואס טוט זיך וואס גייט דאס אויפן וועג אהיים צוזאמען אין קאנטרי פארברענגט אויפן וועג אהיים דערווייל בין איך שוין נישט איבערגעשטרענגט דער מאן זאגט יעצט בין איך איינער אליין איבערגעלאזט די משפחה איצט איבערגעלאזט די משפחה אין קאנטרי יעצט נאר אויפן וועג אהיים ברענגען פרנסה אין שטוב. יא, כאטש כ'וויל נאך זיין אין קאנטרי ווייל איך האב עס ליב. פיין, רבותי, סאו אויב איינער איז יעצט אויפן וועג אהיים און ער קוקט אויף די אי טי עי, האב איך פאר אים נייעס. וואס איז מיט אי אר ראשי תיבות? ס'האט נישט קיין ראשי תיבות, אפשר יא, עסטימעיטעד טיים ארייוועל. אבער כ'האף ס'דא נאך א ראשי תיבות. מיט טרייעקן. אי טי עי איז די ווערטער אי, אויב. ט, דו וועסט טון? ע, ער וועט זיין די ארייוועל. א מענטש וואס טוט און טוט און זיצט נישט צוזאמגעלייגט, ער ווייסט אז ער דארף טון און טון, ער דארף טון און נישט אויפטון, טון אבער מער נישט אויפטון, ווייל אלע טופן אויף, אבער די תכלית דארף זיין טון און טון. סאו, א איד וואס איז אויפן דרך, גייט אויפן דרך השם, גייט אויפן וועג פון הצלחה, ווייסט, י ט אויב וועסטו טון למעשה וועסטו אנקומען, עס וועט זיין די ארייוועל. ווי זאגט מען אויב איינער זיצט יעצט אין טרעפיק אדער סתם אזוי איך האב א גוט ווארט אויף טרעפיק קודם כל טרעפיק האט אותיות אפיק אפיק מיינט ארויסגיין גייסט מער צו ארויסגיין פון די טרעפיק אבער אסאך מאל איז דא א מענטש וואס טראכט אז עפעס גייט אים נישט גוט און ער וויל קאמפלעינען קאמפלעינען האט אותיות קאמפלעין קאמפלעין ס'איז דא א קאמף וואס ווערט אנגערופן לעין וואס הייסט מען זיצט אין טרעפיק אסאך מאל טראכט מען פונקט וואס גייט פאר דעם וואס גייט פאר וועגן שוין נישט א רב לערנט געלט צו פלעגט ער זאגן אז האט געשמועסט אין ישיבה דעמאלטס ער לערנט געלט צו עלער און דארט האט מען געשמועסט אז דער ראש ישיבה האט אזוי געזאגט אמאל פונקט דער לעין וואס איך בין און פארט נישט אסאך מאל מענטשן טראכטן זיך פונקט דער לעין וואס איך פאר יעצט אין טרעפיק פארט נישט מען טוישט די לינקע לעין בום טוישט די רעכטע לעין אלעמאל דער עפעס מיין לעין האט עפעס. די דאס און די מאנס איז אלס ס'פארט נישט, סתם איינרעדן נישט, ווען די קאמפלעינסט אויף עפעס איז דאס פונקט די זעלבע זאך, פונקט די לעב, פונקט די מהלך וואס דו נעמסט ארבעט נישט, ס'איז א איינרעדעניש, איין רעד און נישט, גיב איין רעד, שמועס עס דורך מיט איינער, די נושא וואס דו טראכסט אז ס'גייט דיר עפעס נישט וועסטו זען אז ס'איז נישט אזוי. אויפן וועג אהיים לאמיר זיך נעמען מיט א פרישקייט, ווייל מוצ ש דאנערשטאג עס איך פון פריש ווען מיט די משפחה קינד און קייט, סאו לאמיר זיין בשמחה, די וואס זענען אינדערהיים אליינס, פיל דיך נישט אזוי אליינס, לאז די אייבערשטן מיט דיר, און וואטעווער די סיטועשאן איז, געדענק, האטס מיר און זאטס מיר.